Nirotsaka ho kandida ho filoham-pirenena ao amin'ity deux mille dix-huit ity noho ny antony maro. Voalohany, izaho dia nisafidy hanao politika. Nisafidy hagnano politika aho Tamin'ny mille neuf cent quatre-vingt-onze aho no nanao déclaration fa ny mahasara an'ity Madagasikara ity dia ny rafitra fédéral. Tamin'izany fotoana izany moa dia ohatran'ny nilaza tabou ny nilaza an'izany satria ny antony hoe ny rafitra fédéral no mendrika an'i Madagasikara satria avant ny colonisation dia nisy dix-huit royaumes teto fa tsy dix-huit tribus. Ary io rafitra fédéral io, fédéralisme à la malagasy, fa tsy mitovy amin'ny federalista any Etazonia na any Genève na any Belgique na any Allemagne fa an'ny Malagasy satria asika nomen'i Zanahary tombony mitovy fitenenagna, mitovy fombafomba fa ny raha fitantaragna ny fanjakana no mahatonga hoe rafitra federal. Izany hoe miainga amin'ny fotony, omena ny fahefana satria isika niainga tamin'ny fokonolona, io fokonolona io izany omena an'ilay fahefana daholo, ara-bola io, ara-politika io, etsetra etsetra mba hitovy tatana izany satria voalaza anatin'ny lalàmpanorenantsika foana fa hoe ny kaominina no tompon'andraikitra amin'ny école, ny fampianarana sy ny hôpital nefa ny commune tsy omenao vola hikarakarana ny école eo aminy, tsy omenao vola hikarakarana ny hôpital eo aminy, tsy omenao vola hikarakarana ny lalana communal dia tsy mety izao ny fanarantsika fahantrana nefa isika anisany firenena manakarena indrindra eto eran'izao tontolo izao. Izay no nahatonga anah hoe niaraka tamin'i Dadamoa zay Mozazoana. Izy lasa goravana dia vao nisaraka izay mianaka miaraka amin'ny Colonel Brissard izay nivoy ny federalisma teto Madagascar ary manatrosa amin'izany aho satria alohan'ny ho faty izy roa izy roy mianaka dia hoe aza ataonareo maty izahay raha tsy tonga raha tsy tafapetraka ny rafitra federaly. Avy eo lasa député de Madagascar aho, niady tao amin'io antenimieram-pirenena io mba hanaovana an'ity Madagasikara ity ho rafitra federaly. Tonga tamin'izany moa dia province autonome no natao fa province autonome sadasada ihany koa dia iny nifaranana tamin'ny tamin'ny deux mille deux rava. Dia izaho niaraka tamin'ny président Zafa nanao an'ilay fampihavanam-pirenena sy ny Ho fananganana firenena mifanojo izany io e, ny rafitra federaly no mahatonga ny fampihavana ny firenena sy ny fananganana firenena dia mbola manatrosa ny président zafy koa izany izahay a, satria alohan'izy ho faty dia hoe aza atao maty za raha tsy tafapetraka nareo a, ny hampihavana ny malagasy sy ny fananganana ity firenena ity a ho iray. dia za moa ministry ny fonction publique dia manana trosa ny fonctionnaire ihany koa satria misy lalàna naniana tamin'ny deux mille trois ny grille indiciaire ny fonctionnaire zany align alignement de grille indiciaire io zany dia efa nentiko tagnatin'ny gouvernement io vita soniany aho fa tsy neken'ny président Andry Rajoelina moa tamin'izany sy ny ministre finance président Hery Razamampianina amin'izao fotoana izao ka raha nijery nareo zany Dia mangataka an'io foana zany ny fonctionnaire eto Madagasikara. Zaho ihany zany no atokisaka mpiasa ny hanatanteraka an'io satria lalàna io tsy mila ino fa ny olana fotsiny dia ny budget de fonctionnement sika dia ny FMI no mandidy azy izy no magnome karama ny fonctionnaire dia tsy ekeny zany io raha atao zany ny application ny loi io satria raha appliquer ny loi io dia miakatra soixante quinze pour cent ny karaman'ny fonctionnaire na retraité na ny activité dia misy koa zany aty amin'ny aty amin'ny privé ovana zany ny lalàna mifihan'ny amin'ny privé satria raha jerevanareo ny passion ny ny knaps rehefa retraite isaka telo volana isaka telo volana amizay koa tsy ampy misy io zany tsy misy jerena satria lalàna efa tena caduc io Ve io rano cnaps io fmesy revisena io avokoa ny mpiasa tany mpiasa mpivarotra rehetra rehetra eny na mpivarotra mofo gasy izy na mpivarotra na mpiompy izy tokony handray voa handray pension ah, cnaps koa reny za fa président misy force publique africaine efa nandrosa an'io tamin'ny eh, Ny Minisitry ny Fonction Publique Africaine efa nanohy na any Senegal zao efa mandeha, na any Burkina Faso efa mandeha, nahoana i Madagascar tsy tsy handeha? Izany rehetra rehetra izany zany no nampirosaka anah ho candidat présidentiel. Zah tsy manam-bola satria araka voalazako fa zaho zanaka tasa havana ambanivohitra tsy manana tsy manana orinasa aho. Tsy manana fifandraisana mpandraharaha avy any ivelany satria tsy ekeko izany fa misy mpandraharaha malagasy eto. Misy mpandraharaha malagasy, harena nomen'i Zanahary io ho an'ny gasy, tokony mpandraharaha malagasy no hitrandraka an'io. Raha izaho izany no lanin'ny Président de la République dia ny mpandraharaha malagasy no omeko vahana. Bebe koa hitsanaky ny harena nomen'i Zanahary azy. Izany rehetrarehetra izany no nampilazaka anah. Ary izay no mahatonga anah sarotiny raha vao misy mpandraharaha malagasy enjehin'ny any ivelany. Tahaka amin'izao fotoana izao, enjehin'ny any ivelany mpandraharaha saika mba malagasy manana ny maha izy azy, Dimamy Ravatomanga. Zah sy manana fihavanana amin'ny Mamy Ravatomanga na ara politika io na araka famille fa manana fihavanana koa maha malagasy azy mba anjara malagasy izy dia tsy metsy miaro azy ary manainga ny malagasy rehetra mba hiaraka hiaro anazy amizao zavatra mahazo zao satria ho atao otranzay foana zany mpanjaraha malagasy ka eto misy mpanjaraha vazaha eto karana manafarana manambola teny afrika nefa tsy voahezika Izay no mahatonga anah manao an'izany satria charotte mihitsy amin'ny maha malagasy anah na ino izy na ino izy ary izay no mahatonga anay ao amin'ny CRN tokony foanana mihitsy ity hoe tanindragna e, côtier e, dia izay no fanontaniako mampiomehy anah indray mandeha, anareo avy aty Merina io manko nisy hélicoptère tamin'izao fotoana izany tonga nareo dia tata amin'ny Merina eto, malagasy iray daholo asika, aoka asika Sosarasaran'ny vazaha. Zanaka Pade sy ny zanak'i Mdereme sy i Sona fa Malagasy iray. Tokony hanao lalam-panorenana de reconciliation tsika, hanao lalam-panorenana de fondation de nation. Zay ny lalam-panorenana mendrika an'ity Madagasikara ty indesagna ny tany fanjakana. Za moa nanangataka an'io de noteneniny hoe ah tsy manam-bola ry Tabera reny de hanakana fifidianana. Nilatsaka zao ka zara ihany ny lany. Dia tsy maintsy mamory ny Malagasy manontolo aho an, hijeriny io Lalampanorenana io an, ary Lalampanorenana Federaly no mendrika an'i Madagasikara. Ka raha lany eo amin'ny Referendum Constitutionnel dia averiko indray ny fifidianana Présidentiel avy eo, satria mba ho Gasy manontolo zany hilatsaka amin'ny Lalampanorenana ohatran'izay. Zay sy zay zany ny antony nampilatsaka anah amin'ity fifidianana Présidentiel ity ka manainga antsika vahoaka Malagasy mba Hiarahina hiaraka aminà hanatanteraka an'izay satria Madagasikara ity raha tsy mitanina isika dia ho vidian'ny vazaha ity ary ny Malagasy ho ampidian'ny vazaha ary ny tantsahantsika ho atao any parc zoologique satria ho lasan'ny vazaha daholo ny tany ka c'est que isika zany raha ohatra ka mbola Malagasy ihany zay zay no itaritako antsika hoe raha tianareo dia Za no numéro trois, tsy mandehandeha foana io numéro trois io, satria za dia mpivavaka amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ary izay nahatonga an'i Hery Razamampianina angamba numéro trois koa eto amin'ity didy lany, ka numéro trois amiko dia anao passation amin'ilay numéro trois taloha, raha ohatra ka miaraka isika vahoaka Malagasy. Izay no no Na résumé na zany raha ohatra ka tao banky tokana ny lasak ao mba hanatanteraka an zany hetaheta ny vahoaka malagasy miainga fotony zany ampiala ny malagasy am ty fahatrany ty de zay zany no ampilasak de misaotra betsaka anareo vahoaka malagasy ary manainga anareo mba hifidy ny numéro trois raha ohatra ka azo atao.